Qabel kont għal-lum
Merħba senjuri, ix-xanta Marija tajba lil kulħadd minn qed jarana. Mhm. Għax illum Dejjem, l-imrar hemm ħafna parti su. Minaw inselmu u ngħidulhom proset il-kull minn għamel ċertu shows ta' piroteknika. Mod speċjali, lil tal-imqabba u lil ta' ħalax għax għamlu torri, u mhux kbet għasal imqabba ma għamlu torri piroteknika. Tal-imqabba kellhom il-lejdi, no? Kellhom il-lejdi, ni.
Ħara is-sufarelli.
Ma nafx għamel, li ngħidilkom il-jek taraw xi ħaġa. Avolja Santa Marija li hija interessanti għalina, ibatu jenna hawnhekk. U tgħodd taħseb, u meta tara dawn l-avvenimenti kbar, min jaf x'tim ta' nies ikollhom. Eżempju, xi ħaġa li rajt, taf int f'dak il-festival kbir rinomat ġewwa l-Belġju, Tomorrowland, tajjeb, aħna morna tiftakar? B'xejn.
Kif ma tiftakarx? Għax mort ma niftakar xejn. Inti jek tara fuq televik forsi taf tiftakar ġara. Insomma, wara l-festival tella u ritratt ta' tim kollu. Dan huwa ritratt ta' tim kollu qed tara ta' tumura. Tisa!
Tajt nġibu l-kru tagħna? Xi ġifieri?
It-tim tagħna, tim ta' shooter.
X'qed tagħmel? Nista' ndaħluh. Eh, l-editor.
L-editor. Inkomplu? Kompli.
Eh, tajjeb. Dak, fimni.
Mux l-istess. Mux kemm ikollok eh, kwalità. Senza fil-flix kemm insar jada, tajjeb. Isma jen ibdew eh, namsu ġaġa f'dal-program. Għanibda ta' ġejt, għanibda billi nintervista l-tfal u l-lum badna suġġet li jahraq ħafna Taħseb li l-ħelu għandna nikluh fil-breakfast? Għaliex? Jaqgħulek is-snien. U liema l-aħjar ħin li tikolhom biex ma jaqgħulekx is-snien? Xi ħaġa healthy u mbagħad. Nkunu nagħmlu braxtit. Mbagħad jerġgħu jkunu dirty u qabel l-iskola nerġgħu naħsluhom u jibda Il-break u jispiċċa u inti ma tilħqux il-break għax issa dejjem half day. Sewwa, allura fiex ħin l-aħjar ħin li tikol il-ħelu? Wara l-iskola. Wara l-iskola?
Eh, jew fl-għaxra. Inti qatt ma kilt ħelu? Le.
Qatt. Le.
Għaż biċċa żgħira?
Le. Għaż pasta?
Le.
Xej, ħelti ħelti int. Ma għalfejn ma tixtikol ħelu? Xwaqaw nissini. Ovvja.

Hello? Eh, sorry, sattek, inti il-Shadow Minister ta' Solitudni? Ejja.
Eh, tajjeb, nifraħlek, allura għajdinna ħif tifuqek. Jena,
solo, eh. nħob noqot wahdi, nara television wahdi,
inkanta wahdi, anka nikol wahdi, anka najt xajta.
Nidħaq għaliha waħdi.
Ingħaqadha dwejja dis-sitwazzjoni. Le.
Għaliex? Imma l-iskop naħseb li għandu f'moħħu Alex huwa li jkollna xi ħadd li jitkellem dwar is-solitudni u kemm għandna nevitaw, mhux hekk? Le, jien toġobni s-solitudni. L-hena tiegħi noqgħod waħdi. Imma jekk titlifni, għax allura m'intix soċjali int. Le, hi.
Tgħidlix hekk. Jien Nazzjonalist, mhux Soċjalist. Le, le, le, mhux, ma fhimtnix. Soċjali jiġifieri tkompli man-nies. Le. Eh, le. Niddejja ħafna. Anka fuq l-iktar affarijiet sempliċi. Eh. Eżempju, tixtri pakkett u tiftħu, snack. Jekk tkun man-nies, tittaqsa. Temmen? Illi ġieli noħlom illi kont man-nies u kelli ntihom mill-pakkett tiegħi u nqum għarqan xraba u maħsud, imma mbagħad nirrealizza illi qiegħed waħdi u nistrieħ. Insomma, rax, mhux isna ħanaslu mkien. Eh, mhux bess bek tagħmel la darba tilħaq shadow minister għas-solitudni, biex se tibda. B'konferenza?
Ejja.
Għan-nies waħedhom.
Tajjeb, tajjeb. U kemm qed tistenna li jiġuk nies? Ħadd.
X'jiġifieri? Waħda ħa nagħmilha. Eh, ħa tagħmel konfer- Konferenza waħda. Eh, Naħseb ħajja naqtaw. All right.
Aħna qegħdin nitrejku tajjeb biex indaħqukom ftit, imma jekk qed tħossukom waħedkom, Provaw għal għax tagħmlu, jekk int anzjan, mur fiċ-ċentru ta' anzjanità attiva, jekk le, prova fittex il-kumpanija, tibqax waħdek, tibqax waħdek. Inħobbukom u aħna kumpanija likom.
Ciao, nil-tawada.